a khensa ku va mpfune chanele ya matimba emanoni malek youtube channel kombe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ku na mhaka liya ya xinyama or mhaka liya ya badi a ni mi ta twa loko hi ri ku fambeni or hi ri ku hanyeni la vuton'wini va ku hayi swimanimani i na badi or swimanimani i na xinyama loko a lava ntirho a wu nga wu kumi loko a lava vukati a hi nge i lava nuna kumbe i lava nsati a nga n'wi kumi swilo swa yena swi hlanganile hlanganile i na yini i na xinyama kumbe badi ku na badi leriya ro cheriwa hi maxaka or xinyama lexiya xo cheriwa hi maxaka or hi va ngati ya wena ku swi swa wena swa vutomi ni. swi nga humeleli swi nga fambi kahle ku humelela ku humelela vona ntsena or ku humelela vana va vona ntsena va va va ku endleni va va va ku chele xinyama lexiya or va ku chele badi leriya na ku loko i famba i endla swilo swo hambanahambana ku yi kota ku tihanyisa evuton'wini swilo swa wena swi famba kahle swi nga hlangani ivi ku va na yini ne ku va na leswo swa ku vanhu hi famba hi swi lava hi hexe a ni ku na leswo swa ku ni tshama ni vula ti-contact tin'wana leti nga hundza ni ku leswo hlanganisa tingati a swi kahle ivi munhu a famba a hlanganisa tingati na vanhu va hambanahambana ivi i kuma ku munhu yaloye i hlanganisaka na yena tingati i na xinyama xo karhi i na badi ro karhi ivi ri heta ri hetelela ri nghena na le ka wena ivi swi swa wena swa vutomi swi nghena swi nga fambi kahle ivi vanhu va ku va ku i loyiwini ku ve i lo famba a swi lava loko mo languta vanhu vo tala laha ku hanyeni laha a vo nghena tikereke hi ku swi lava van'wani va vona kumbe a vo ya tin'angeni hi ku swi lava va ya va ya va ya lavisisa swa vutomi bya vona ku mabadi lama va nga na wona emuzimbeni va kota ku susa na swinyama leswi va nga na swona emuzimbeni swi kota ku suka ende na loko va famba va lavisisa va tlhela va va byela va ku hayi i cheriwe xinyama or i cheriwe badi hi xaka ra wena wa ngati ma ni twisa se swilo leswiwani swi tele ngopfu swi tele ngopfu tanihi leswi ni endlaka ni vulaka ivi mi languta van'wanyana va ta ku byela ku yini ku hayi mina badi leri ni nga na rona xinyama lexi ni nga na xona ni ze ni dyohela munhu wo karhi ivi va muti wa ka swimanimani va ni fambela kwalani va nga ni fambela kona va ni chela xinyama or va ni chela badi xin'wanyana hi lexi ma swi tiva ku van'wanyana vanhu va nga mi kandziyisa ehansi ivi i fika i kandziya xinyama or badi leri a ri nghena mizimbeni van'wanyani vanhu va nga fika va ku swekela swakudya va ku nyika swakudya i dya kasi va chele badi or xinyama laha swakudyeni va tirhisa mitswendzwani ya karhi yi tiva hi vona mina a ni yi tivi ivi i kuma i hetelela i va na badi ivi i va na xinyama ku emizimbeni wa wena ma ni twisisa van'wanyani na swimbalo swinene leswi munhu i tata a ku xavele swimbalo swo saseka ivi a fika a ku nyika ivi i mbala kasi i swi yise aka valala aka vanhu vo karhi loko i mbala swimbalo leswiya badi leriya ri vheta ri nghena kwi emizimbeni wa wena na yini ke na tindzisani ta buruku van'wanyana va ti tirhisa or tindzisani ta xikete va ku yela kwalomu va ku yela kona va fika va swi xava ivi va vuya va ku nyika i ku swi mani mani wa ni rhandza i ni xavele yini yini kasi ni i chele badi ro karhi van'wanyana u kuma ku va va na xinyama xa ku a va kumi vana va va na badi ra a va kumi vana van'wanyana va vona tanihileswi ni vulaka na mintirho swa tsandza because of what va va va cheriwe xinyama xo karhi ivi mi kuma ku na miti yin'wanyana yi na swona swinyama loko mo languta mi kuma ku vanhu loko va languta muti wo karhi kwala mugangeni va mi zonda a va mi rhandzi mi ku heyi vanhu va muganga lowuwani a va hi rhandzi va hi zonda kasi xaka ra wena or wun'wani wa ka n'wina i fike a chela xi xo karhi kwala ndzeni ka jaratini va fike va celela xi xo karhi ku vanhu lava loko va languta muti wa ka n'wina va vona xinyami va vona muti lowa ku nga ri muti se swilo leswiwa swi endla swa tshunguleka ende swa endleka ku na vanhu vo karhi lava tirhaka swilo leswiwani tin'anga to karhi na vaporofeta vo karhi va kota ku swi susa emizimbeni na le mitini.